Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, ee, dɔlanyɔnuwo, dɔlaŋutsuwo, ɖetugbui kple ɖekakpuiwo katã, megado gbe na mi le míaƒe tɔ kple míaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ye mexɔe se nyuie be miefɔ le miaƒe nɔƒewo le lãmesẽ blibo me le Mawu, aʋakɔ ƒe Aƒetɔ ƒe ametakpɔkpɔ te. Meda akpe ɖe miawo katã ƒe agbe ta le mɔnukpɔkpɔ nyui si ke Aƒetɔa gana mí be nye kple wò siaa woagate ŋu hlẽ mí ɖe agbagbɔawo dome ale be míagayi dzi eye anɔ agbe na Aƒetɔ, eye Aƒetɔ ƒe ŋugbedodo siwo wòdo ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe ŋuti la, be ne wòava me na mí hena ye ŋutɔ ƒe ŋutikɔkɔe. Nɔviwo, ee, ŋu ɖe gake na mí, eye míagblɔ be dzidzɔ ŋke wònye, dzidzɔ ƒe ŋkeke nyui ɖe wònye, Aseyetsotso kple kafukafu na Mawu kple akpedada na Mawu le yeƒe dɔ siwo katã wòle wɔwɔ na mí gbeawo tso gbe la nu. Míetsɔ bubu nɛ. Abe ale si ke megblɔ nɛ kokoe ne be, mía ame siwo Mawu yɔ abe gbetakpɔlawo be míatsɔ yeƒe nya nyuia ayi na yeƒe dukɔ lɔlɔ̃tɔa la, míaƒe gbedodoɖa alo míaƒe kukuɖeɖe na Mawue nye bena, ame sia ame nakpɔ ɖeɖe. Vɔ leke míate ŋu akpɔ ɖeɖe ne mímedze si nyateƒea si ke ɖena ame o mahã? Mawu ƒe nyateƒea mee ŋusẽ le. Mawu ƒe nyateƒe si ke nye ƒe nya ye mee ŋusẽ le. Eye nyateƒe nyateƒe nya ma ke nye ƒe nya si ke me ŋusẽ le la ye na be ne exɔ edzi se la, ele ate ŋu kpɔ katutu, ele ate ŋu kpɔ ɖeɖe, ele ate ŋu kpɔ xɔxɔ, ele ate ŋu kpɔ vovo, ele ate ŋu trɔ zi ame si ke Mawu be nànye le yeƒe ŋkume alo le ye me, ye ele akpɔ ɖokuiwò be nyateƒee yetrɔ zi ame dzɔdzɔe. Ye ŋuti wokɔ le esi ke Yesu Kristo va wɔ dɔ si ke nye ŋukɔkɔɖeanyi ƒe dɔ mavɔ ma ɖe amegbetɔƒomeawo katã ta bena ne xɔe se le dzimetɔtrɔ blibo me la, ale akpɔ ɖeɖe. Nyateƒenya wònye gbe be ame geɖewo le tsɛtsi yim eye ame geɖewo yia gbedoɖaƒewo eye ame geɖewo nɔa gblɔ be yewosubɔna Mawu. Eyawo katã nye nu nyui ɖe le Mawu ƒe ŋkume. Gake biabia sie nye be ɖe le eyawo katã me ɖe ne Kristo va ɖe míakpɔ ɖeɖea, ele akpɔ xɔxɔa, ele akpɔ agbe mavɔa? Eya le vevie. Elabe menye na menye tsɔtsi dede alo gbedodoɖa ƒe yi alo wò nuvɔ me ʋuʋu ye le awɔe be alakpɔ ɖeɖe o. ke boŋ edzimetɔtrɔ eye gbugbɔ gadzi ke to Yesu Kristo me la ye la na be woayɔ be ɖeɖekpɔla alo ame vovo ke vo tso enuvɔ me blibo eye megawɔa nuvɔ o le Yesu ƒe dɔ si ke wòwɔ na mí la tae. Eya ta nɔvi lɔlɔtɔwo, mílée ɖe enusɔsrɔ̃a dzi Metso ŋkeke ɖewo ɖe me be wòhã nàtɔ to esiwo mi misɔ va yi nàtɔ to wo me ne nàtɔ nya be ɖe nyateƒe nya ya alo ɖe koe wònye nya koe míawo hã mile tsɔtsɔ ɖi ɖe amia. Ao, menye nya koe mile tsɔtsɔ ɖi ɖe ami o. Nya nyuia, nyateƒe nya si ke me ŋusẽ le, ke na be wokpɔa ɖeɖe vavãtɔ le Kristo Yesu ƒe dɔ si ke wòwɔ na, na mi la nu. Aleluya. Ke mile edzi yim egbea be, ke afi si nuvɔ ƒe keke le la, vɔsa ɖe nuvɔwo ta meganɔnae o. Ne wosa vɔ ɖe nuvɔ ta vɔ la, vɔsasa ɖe nuvɔ ta la megali o. Mawu ƒe nya ye gblɔ nya sia na mi. Mawu ƒe nya ye gblɔe na mi. Eya ta ye Aƒetɔ Kristo Yesu ŋutɔ gblɔ be, Mia ŋuti kɔ xoxo le nya si megblɔ na mi la ta. Mia ŋuti kɔ xoxo le nya si megblɔ na mi la ta. You are already clean because of the word I have spoken to you.

mia ŋuti kɔ xoxo le nya si megblɔ na mi la ta. Enya siwo gblɔ na mi la ye na be mia ŋuti kɔ. Enya nyuia si ke nye Mawu ƒe ŋusẽ ƒe nya si ke mi xɔ la ye na be mia ŋuti kɔ xoxo le Kristo ƒe nya nu. si ke wògblɔe be, Mía ŋuti kɔ xoxo le nya si miegblɔ na mí la ta. Nenye be nya ke Kristo gblɔ na mí, eye míxɔ nya ma dzi se, elabe megblɔ fifi bena, nyateƒe si ke nye nya alo nyateƒe si ke nye Mawu ƒe nya la, ye mee ŋusẽ le. be ɖeɖekpɔkpɔ ado go tso me na mí, xɔxɔ le me na mí. Eya ta ye Yesu Kristo le gbɔgblɔm na yeƒe nusrɔ̃lawo be, Mia ŋuti kɔ xoxo nenye be enya si ke yegblɔ na wo ne woxɔe la te woati kɔ xoxo. Enya ye kɔna ame ŋuti le dzimetɔtrɔ blibo me ale be nàtrɔ zi Mawu vi tetiwo kɔ.

The truth who is the word of God. Then you are being clean totally, completely, for once, for all, in Jesus' name. Hallelujah. Yeah, Jesus. Enya la le gbɔgblɔ na mi be Ke afi si nu vɔ̃ ƒe keke le la, vɔsa ɖe nu vɔ̃ ta megananɛ o. Abe aleke Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta wɔwɔ kpukpuiwoe nyia gblɔe na mí nene. Eya tae Yesu Kristo ƒe agbe gblɔ nɛ be ame siwo katã xɔ yeƒe nya dzi se, eye wotrɔ le woƒe dzi me la, woawoe yetsɔ yeƒe etsɔ woawoe yetsɔ nu vɔ̃ ke. Elabe yeƒe dɔ si ke va wɔ la, yewɔe zi ɖeka xɔxɛ na ɣeyiɣiawo katã, bena ame sia ame si ke axɔe se la ava dzɔdzɔenyenye gbɔ, ava ɖeɖekpɔkpɔ, eye ɖeɖekpɔkpɔ la asui zi blibo. Eya ta Yesu gblɔ nyuie ɖe bena, miawo ŋuti kɔ xoxo le nya si ke ye egblɔ na mi la ta. Eya ta nɔvi, nenye be ète xɔ nya ya si ke Yesu Kristo gblɔ na mi, eye dɔ si ke Yesu Kristo wɔ na mi, ye wòtsɔ nya le gbɔgblɔ na mi nenema wòle la, edze be nanye be ne xɔ nya ma dzi se la, ŋutiwò kɔ xoxo le Kristo Yesu me. menye le Kristo godo o. Aleluya. Praise the Lord. Miɖo le nya be Kristo Yesu to gbɔgbɔ mavɔ la me tsɔ eɖokui na Mawu fɔɖiɖi manɔe mee. Eye wòkɔ eƒe ʋu, eye wòtsɔ eƒe ʋu klɔ míaƒe dzitsinyawo ŋuti tso enu siwo hea ku vɛ la me. ale be míate ŋu asubɔ Mawu gbagbe la. Mele gbɔgblɔm be Kristo ƒe dɔ si wòwɔ la, enye edɔ si ke wòwɔ tsɔ ye ŋutɔ ɖokui na ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta. Eya ta Biblia gbɔgblɔ be Kristo Yesu to gbɔgbɔ mavɔ la me tsɔ eɖokui na Mawu fɔmaɖimaɖimanɔe mee. ale be wòkɔ eƒe, etsɔ eƒe ŋu klɔ míaƒe dzitsinya vɔ̃wo ŋuti tso nu siwo hea ku vɛ la me, ale be míate ŋu azɔ asubɔ Mawu gbagbe la. Le susu sia tae Kristo nye nubabla yeye la ƒe avuléla. be ame ame siwo woayɔ ame siwo wòyɔ la naxɔ domenyinu mavɔ la ƒe ŋugbedodo. Aƒetɔe yɔ míawo ya menye míawoe yɔ o ɖe. Nɔvinye alate ŋu se nya ya gɔmea? Aƒetɔ ye yɔ míawo ya. Eya ta ebla gbe be ale gbegbe Mawu lɔ xexea me. Xexea me nye mía me ko katã wòle xexea me. Eya ta ye ŋutɔ tsɔ eƒe tenuvi tsɔ na anyi, tsɔ ɖe anyi ɖe míawo ta. Eya ta Biblia gbɔgblɔ be ame sia ame ke axɔe dzi se la, akpɔ ɖeɖe, akpɔ agbe mavɔ. Womagabu fɔe o. Womagabu fɔ ame sia ame ke xɔ Kristo, ke nye Yesu, to gbɔgbɔ mavɔ la me, tsɔ eɖokui na Mawu fɔɖiɖi manɔamee. eye wòtsɔ eƒe ŋu kɔ ɖi heklɔ míaƒe dzitsinyawo tso nye dzitsinya vɔ̃ɖiwo tsã ŋuti tsɔ to tso nu vɔ̃wo katã me eye wòɖe mí tso nu si ke ahe ku vɛ la na, na mí la, eɖe mí le me. Ale be míate ŋu azɔ asubɔ Mawu gbagbe la. Aleluya. Míate ŋu subɔ Mawu gbagbe la.

Xexe ɖe ame siwo ame siwo wɔ nu vɔ̃ le nubabla xoxo la te. Enubabla xoxo te le mi wɔ nu vɔ̃ le. Ke ke Kristo ku la, eku be yeaxe fe ɖe mía ta. Ɖe míame siwo katã wɔ nu vɔ̃ le enubabla xoxoa te

wɔ nu vɔ̃ le nubabla xoxo la, nubabla xoxoa te. Mi wɔ nu vɔ̃ le nubabla xoxoa te. Vɔ ke nubabla ye ya va la, mi me ga nye nu vɔ̃ la ke o. Elabe Kristo va ku ɖe enu vɔ̃ si mi wɔ le nubabla xoxoa te la, eku ɖe tavɔ, exe fe ɖe tavɔ. Azɔ la, enubabla ye ye me ye mi le azɔ. Elabena ne Biblia gblɔ be le susu sia tae Kristo nye nubabla yeye la ƒe avuléla be ame siwo woyɔ la, woyɔ míawo be míaxɔ domenyinu mavɔ la ƒe ŋugbedodo si ke nye agbe mavɔ la. Amen. Me wòtɔ nàxlẽ Biblia Hebritɔ ƒe agbalẽ eta ama si ɖeke Kpukpui woe nèyi ɖe wuiatɔ̃a me ne nàtɔ ŋusẽ gɔme nam nyuie ɖe, nɔvinye. Ele vevie loo, elabe nu siawo la, wohiã na nye kple wò be míate ŋu se egɔme na míaƒe ame, ame, ame vovo kpɔkpɔ blibo le Kristo me. Amen. Megblɔ be nyateƒe ye nye Mawu ƒe ŋusẽ. Nyateƒea ke nye nya ke ye Kristo gblɔ eye wògblɔ be yekɔ mía ti xoxo la, ye mee ŋusẽ le. Elabe nyateƒea me ye me wowɔ nuwo katã to eye nyateƒe ƒe gbɔgbɔa me ye Kristo to va mía gbɔ eye wòva ɖe mí le míaƒe nuwo katã me. Nyateƒe ke nye nya, nye Mawu ƒe nya la, ye me ŋusẽ le. Ye ta nenye be xɔ nyateƒea la ke ŋusẽ ɖe ge ɖe me o, ŋusẽ ma ke ge ɖe me o la, eɖu nu vɔ̃ dzi, elabe nyateƒea ke nye Kristo, eye Kristo nye nya la. Ye ta ne exɔ nya la, eye na be etrɔ dzime la, ke ŋusẽ yi ɖe ge ɖe me o. Nubabla yeye ƒe ŋusẽ ge ɖe mewò be màgawɔ nu vɔ̃ ke o. Nɔvinye lɔlɔ̃tɔwo, mile nyagɔme sem a? Ele vevie be míase egɔme. Aleluya! Elabena ne míexɔ nyateƒe ƒe sidzedze la hafi bua wɔa nu vɔ̃ la, vɔsa ɖe nu vɔ̃wo ta megali o. Mile sem a? Ne nyateƒe sia le mia me nyateƒe, abe leke Yesu Kristo gblɔe na mi nene, bena nenye be le nya ke gbɔ na mi la, ne mi xɔe se la, miati kɔ xoxo le ŋusẽ ke le nyateƒe ma me tae. Ye ta le gbɔgblɔ na mi be elabena ne míexɔ nyateƒe la ƒe sidzedze. la, ne xɔ nyateƒea, ne dze si nyateƒea, nyateƒe ke wɔ ame toa si ablɔɖevi alo ame vovo, ne xɔ eƒe sidzedze, ne dze si nyateƒea la, hafi gabua wòa nu vɔ̃ la, vɔsa ɖe nu vɔ̃wo ta megali o. Elabe Biblia gblɔe na mí be, Ke afi si nu vɔ̃wo ƒe keke le la, vɔsa ɖe nu vɔ̃wo ta megale afi ma o, meganana anyi o. Hebritɔwo ƒe agbalẽ ta mewo kpukpuiwoe nyi gbonyama na mí. Eye le Hebritɔwo ƒe agbalẽ tawo ya me, kpukpui blaeve-vɔ-adee gblɔ na mí bena le, Nenye be wò kebee nye Kristotɔ, nenye be wò kebee le tsɛtsi yim, nenye be wò ke le gbedoɖaƒe yim gbe sia gbe, etɔ xɔ nyateƒea ƒe sidzedze hafi gabua wɔ nuvɔ la, vɔsa ɖe nuvɔ ta megali o. Ele be ame sia ame ke le Kristo me megbe be ame si le Kristo me la megawɔ nuvɔ o, elabena Yesu Kristo me la, enuvɔ aɖeke megale eme o. Ta nenye be ele Kristo me, abe leke Kristo be, minɔ menye, ne nye hã manɔ mia me la, Ne mi menɔ menye, mi mate wɔ naneke o. Elabe alɔ dziwo mi nye le Kristo ŋuti. Alɔ dzivɔwo matɔ nɔ ati, ke nye ati nyuie ŋuti kpɔ gbeɖe o. Kristo ye wɔ mi alɔ dzie ɖe ye ɖokui ŋuti, be mi atɔ trɔ zi ame dzadzɛwo le ye ŋuti, ne mi atɔ tse ku, ke nye gbɔgbɔ ƒe kutsetsewo, abe leke me gblɔe va yi ene, le Galatitɔ ƒe agbalẽ etatɔ kpukpui, eh, blavevɔ ve yi ɖe blavɔatɔa me mi gblɔ va yi. Eya ta gblɔ be elabena ne miexɔ nyateƒe ƒe sidzedze hafi bua wòa nu vɔ, ame sia ame ke xɔ nyateƒe ƒe sidzedze la megabua wòa nu vɔ o. Eya ta Biblia gbɔgblɔ na mi le afia nyuie be na ɖe elabena ne miexɔ nyateƒea ƒe esidzedze la hafi bua wòa nu vɔ la, vɔsasa ɖe nu vɔwo ta la megali o. Hebritɔwo ƒe agbata me wokui kple avɔ ade gbɔnyama la. Nɔvinye le sema. Nye Jesus le ya.